Gĩkũyũ TV, mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Thengi muno twacokereria isago mwangi wa munuku tuma na bwana kiruma na nitwagicokereria twacokereria ikereka riri kana ndayu kana ndagitari tego Francis Kagwe kuma kuria kwa Alpha Health na nigukimuhe kamweke akugeithie tukorwo tukiarĩrĩria maundu maingi megie ugima wa mwiri agitwira meta madagitari maraugire makorwo makiheo kanya makorwo magietha kihonia kia murimu wa covid 19

eh, kihonia kia murimu wa covid 19 na ngathĩti-inĩ by the way ti haneke tũrore nde- ndagĩka ĩmwe tu tondũ ndona maugĩte okorwo nĩ nĩ page 2 eh, me- eh, nĩ- nĩ- nĩ page 3 ya Daily Nation eh, nĩ marĩrĩirie ndeto ciĩgiĩ eh, ndawa cia kĩmerera makauga mũno ta rĩu ndagĩtarĩ cia China eh, kana information ĩrĩa tũronaga kuma China nĩ kwĩrwo mũrimũ ũyũ no ũkorwo ũingĩrĩte ndũkũrio ũraregera mũmero rĩ ũngĩhũthĩra garlic turmeric na eh, na na, na ginger ne no korwo eh, ugicina murimu ucio wi hau itha uthire kana uthie nda uragwo ni eh, ni eh, acid iria ĩ nda ta njira tiriri Ah, ino ino nĩ- nĩ opportunity njega kana kamwe kikega mandagĩtarĩ mũno makĩria ndawa ici cia kĩmemera mangĩkorwo makĩoya makorwo magĩetha kĩhonia kĩa mũrimũ ta ũyũ Reke njuge atĩrĩrĩ, nĩ ũkoretwo na so many arguments mhm. ah, kana controversies ah, ciĩgiĩ mũrimũ ũyũ mm. na no wega ona ona mandagĩtarĩ ah, a kĩmerera mhm. kana field ĩyo tũgĩtaga out and complementary medicine ona no wega mahetwo chance ya gwĩka ũthuthuria mm. No tũtingĩ kĩ recommend atĩ mũndũ agĩke ũthuthuria kana agĩke trials mhm. akĩhũthĩra mũrwaru ah, na nĩ njugaga atĩ mũndũ wothe angĩkorwo na ndawa discoverĩte nĩ mhm. wega kũhũthĩra the right ah, ah, procedure mhm. nĩ wega kũhũthĩra okorwo nĩ ta laboratory iria ci approved nĩ thirikari kana ah, ona agĩtware ndawa ĩyo kũrĩa kemri no no wega no wega andũ meyumĩrĩtie nĩgetha ah, kĩhonia kĩa mũrimũ ũyũ Ah, o toguo gũkoretwo gũkĩirwo specifically for now gũtirĩ na kĩhonia gũtirĩ na ndawa Ĩĩ. na ũndũ ũrĩa ũrekwo nĩ atĩ ah, kana mũrwaru arahota kũrigitwo the signs and the symptoms Mm. okorwo nĩ ta fever ĩgacokio thĩ na okorwo ah, nĩ- nĩ, ah, nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ kũturwo nĩ ciĩga Ĩĩ. ah, yani the signs and the symptoms nĩcio ikoretwo ikĩ- i- ikĩrigitwo Mhm. Ah, with that ah, mũndũ ahota gũkorwo ena strong immunity Ĩĩ. nĩ arahota gũ fight the Aha. viruses Aha. na thĩna ũcio ũgakorwo kana the viral load Mhm. ĩgagĩthiĩ ĩkĩnyihaga Mhm. Na at last no no virus iria no ithire biũ no for now gũtirĩ na kĩhonia na everyone else uh, ni, ni encourage o mũndũ wothe no eke research yake provided nĩ arafuata the procedure ĩrĩa uh, uh, ĩtĩkĩrĩtio nĩ thirikari ĩrĩa yagĩrĩire koguo ũrĩa na he hae mwĩroreri namba yake rĩkĩtie 60 na njĩra atĩ ĩra ndagĩtarĩ anĩrĩre nĩ araria kahora

kana ma- magĩũkĩria eh, ũ- ũ- hinya wa mwĩrĩ kwahũra- wa kũhũrana na mĩrimũ na na njĩra njega Mm, matunda mothe mena citric acid Mhm. ah, especially indo ta ndimũ na nĩwonete thikũ icio na andũ nĩ marahũthĩra ndimũ mũno mũno They have discovery ndimũ nĩyo- nĩ- nĩrĩo itunda rĩrĩa rĩkoragwo na ah, high content ya citric acid na citric acid ĩyo nĩ ĩteithagia mũno Mm. mwena wa immunity Mhm. Ah, tuge matunda mothe mena citric acid macungwa Ah, kũrĩ matunda ta mangĩ metagwo thorn melon Mm. matunda very important nĩ icu- nĩ itunda rĩtarĩ cama Mhm. unfortunately matunda maya makoragwo na high content ya ah, ya citric acid and the vital ah, nutrients rĩ Mhm, mhm, ti matunda andũ ka- ka- ti matunda me cama ti matunda andũ mangĩenda kũrĩa mũno mhm, indo ta ndimũ mhm,

Eh, akenya ta rĩu heo marĩaga ndimũ kana mahũthagĩra ndimũ no ndimũ ndĩkĩhũthagĩrwo na ũrĩa he ta rĩu he andũ makĩnyua kĩrĩa manyuaga ona ndimũ ici nĩ gũkorwo nĩ kũhi ona ona- ona gwatuĩka nĩ kũhinge rĩ he andũ mekagĩra njohi ndimũ njohi-inĩ he angĩ mekagĩra maĩ mahiũ he angĩ mekagĩra kahũa-inĩ nĩ kũringanaga na ũrĩa wanyua nĩguo ĩgũteithie Nĩ kũringanaga Nĩ tugaga some, uh, there some nutrients iria tũciĩtaga soluble nutrients ta rĩu nĩwona rĩngĩ mũndũ agĩthondeka matunda akĩ brand a brand matunda mayo ũkona agĩkĩra maĩ mũndũ ũcio rĩngĩ ũkoraga eh, content ya matunda marĩa ĩrĩa ĩrateithia mwĩrĩ wake nĩ nini mũno tondũ already nĩ athũkia kĩ the nutrients some of those nutrients are soluble na rĩngĩ ũngĩhũthĩra maĩ mahiũ mũno ta rĩu nĩwona andũ ma- ma- matendaga gũtherũkia ndimũ icio Ah, mũndũ ũcio uh, ndakoragwo akĩ gain much from the fruit ũguo it's always good korwo no ũhote ona kũrĩa itunda rĩu Eh, rĩ ũrĩa rĩhana gũkĩra rĩngĩ gũtinda ũkĩka atĩ ũkĩongerera maĩ mahiũ kana ona maĩ ah, mararu kana usi Mm. rĩu rĩ Eh, ndagĩtarĩ rĩu andũ matikĩhingĩrwo mĩciĩ andũ merirwo maikare mĩciĩ nĩkĩ ngui na tokorwo twarĩria hana kona kĩrũma mathĩna marĩa tarĩu kwĩna mbara nyingĩ mũno cia mĩciĩ nĩ ũndũ wa athuri eh, na atumia gũkĩrwo maikare mũciĩ gũtirĩ kũndũ mũrathiĩ rĩu nĩ hĩndĩ nginya mũthuri ũrĩa wanyua nginya thaa kĩna- nĩ- nĩwĩrĩga kũnjĩra atĩrĩrĩ by the way he mũthuri nyua nginya thaa eh, thaa thita nĩguo ainũke akore mũtumia akomete ndakorio maũndũ mangĩ Ndakũria ciũria. rĩu rĩ me mũciĩ gũtirĩ kũndũ arathiĩ

eh, atĩ eh, ithe ndakora kahinda gaka kwĩna maũndũ maingĩ mũno ithe atĩ baba wao ageretie kũmũhũra biũ kuma rĩrĩa arĩ na mĩaka ikũmi na ĩtatũ no nda- nĩ aremirwo biũ nĩ gũtiga gũthuguma o rĩrĩ thĩna wake ũngĩkorwo wĩ ũrĩkũ na ũngĩ eh, a- angĩteithĩka atĩa Uh, ũcio ararĩria kĩndũ twĩtaga secondary enuresis uh, na ndabatiĩ gũkorwo akĩhũra mwana Mm. secondary enuresis nĩ ma- ah, nĩ thĩna ũkoragwo wĩ psychological Mhm.

ah, pathway tũmĩtaga urine retention pathway Mm. Ah, na rĩu ndabatiĩ gũkorwo akĩhũra mwana Mhm. tondũ mwana ũcio nĩ nĩ thĩna enaguo wa Mhm. kĩmwĩrĩ Nĩ- Mhm. it's a medical condition Ĩĩ. Ah, nĩ kũrĩ ndawa cio ihũthagĩrwo Mhm. kũrigita mathĩna mau Mhm. Ah, nĩ kũrĩ ta ndawa twĩtaga desmopressin Mm. desmopressin ah, na ndawa ĩyo ĩngĩ twĩtaga ah, resin Mhm. Ici nĩ ndawa ihotaga gũ command kidney Mm. kana higo. Gũkaga tũkua gũ command Mm. kana Nĩ gwatha. kana kũmĩhenia. Ehe. Ĩkamĩra ndĩkae kũrekereria kĩ Mhm. mathugumo. Mhm. Ndawa icio ta rĩu mũndũ ta ũcio no aheo ahũthĩre ta wiki ithatũ Mhm. na thutha wa wiki ithatũ acoke rĩu eke atĩa? Mm. Ah, a try Mhm. agerie Mm. ah, agerie eh, ĩgũgĩkoma atagwĩka atĩa Ĩĩ. atakũmĩhũthĩra. Mhm. Thĩna ũcio nĩ thĩna ũrigitagwo. Mhm. Ah, na to ũcio na no ndĩmũkaribisha kũrĩa alfa Mm. na nĩ akũhota kũrigitwo Mhm. Mm. He- he he mũndũ ngĩroria atĩrĩra haha na nĩ mũthuri mũngĩ na ndagĩtarĩ mũrĩega Mm. niĩ hikanĩtie maita merĩ Mm. na rĩu ndĩ na wa gatatũ Mm. atĩ mũtumia wa mbere ndamũingatire eh, twari- twahikanĩtie thutha wa mĩaka- eh, kahinda ka mĩaka ĩrĩ tũkĩaga mwana Mm. eh, aki- eh, ngĩmũte athiĩ njarĩ Mm. ngĩigua nĩ agĩire mwana Mm. wa kerĩ tũkĩhikania kahinda ka mĩaka ĩtatũ Mm. tũkĩaga mwana Mm. nake athiĩ nja rĩ ngĩigua nĩ aragĩire mwana rĩu rĩ aroria atĩrĩ no korwo niĩ ndĩna thĩna Mm. Mhm. no korwo nĩ niĩ rĩ ingĩteithĩka atĩa Ũcio nĩ ũbatiĩ gũkorwo akĩũria kĩũria kĩu Mm. tondũ ah, nĩ kĩũria self explanatory. Mm. Definitely nĩwe wĩna thĩna. Mhm. Ah, no nĩ tũkoretwo eh, ta Africans nĩ tũkoragwo na culture ĩho. ya gwĩciria atĩ hĩndĩ ciothe family ĩngĩaga mwana rĩ atĩ mũtumia wĩna kĩ wĩna thĩna tondũ nĩ atũ examples njega mũno we uh, atumia arĩa anahikia nĩ mathiĩte na makeka atĩ makagĩa ciana Ah, we no ũgĩkorwo wĩna thĩna Ah, mũndũrũme no akorwo ena thĩna ah, kana no aremwo eh, kuohithia nda angĩkorwo na kĩrĩa ngoretwo ngĩthomithia haha gĩtagwo sperm count Angĩkorwo na low sperm count kana thĩna ũrĩa ndetire oligospermia, Mm. kuga mbegũ ciake nĩ nini, Mm. na ngiuga mbegũ iria cia mũndũrũme no nginya ikorwo ci at least 15 million sperms per Mm. microliter of Mhm. semen. Mhm. Cingĩkorwo ci thĩ wa hau, Mm. ah, mũndũ ũcio no akorwo ena low chances Mhm. cia kũhota gwĩka atĩa Mhm. gũciarithia. Aha. Ah, Nĩ ndarĩrĩirio ũhoro wa kĩndũ ndetire haha sperm motility rate. atĩ no akorwo nĩ ara secrete sperm cilia Mm. no sperm cilia itirĩ na hinya wake Mhm. wa gũcwim atĩ ona aruta mbegũ Mm. itirahota gũtubĩra itingĩhota gwĩtubĩra Mhm. na ngiuga thabarĩ ĩyo ĩkoragwo ĩ ndaihu mũno harĩa mbegũ ĩyo ya mũndũrũme na ya mũndũ mũka icemanagia Mm, harĩa twĩtaga foriko mhm, ngiuga nĩ gathabarĩ karaihu mũno mm, nĩ gathabarĩ eh, koyaga kĩndũ 3 days Mhm. 72 hours Mhm. nĩkĩo iguona rĩngĩ in case uh, uh, um, um, mutumia na emergency Mhm. mm, rĩrĩa atarĩ kana kĩ Mhm. angĩhũthĩra gatawa karĩa ga family planning Mhm. three days uh, after Mhm. uh, kana before three days uh, Mhm. iexpirete Mhm. nĩ akũhota gwĩka atĩ Mhm. nĩ akũhota kũrigĩrĩria nda ĩrĩa Mhm. ũguo thabarĩ ĩkoragwo ĩ thabarĩ ndaihu mũno so Mhm. we need number one Mhm. sperm count sperm cikorwo ci nyingĩ mũno Mhm. tondũ kũrĩ ici igũthiĩ igĩkuaga Mhm. kũrĩ ingĩ itarĩ na hinya ĩyo Mhm. sperm motility tigũhota gwĩka atĩ Ĩĩ. gũkinyĩra harĩa Mhm.

ati we spam ciake nini nini no kiria araribata spams ni semen Ah, spams ni microscopic Ah, Citingĩona kana maitho. ndũngĩhota gũciona na maitho no spams ikoragwo ci thĩinĩ wa kĩ wa semeni Aha, okay. semeni ĩrĩa mũndũ ahotaga kuona na maitho rĩ wĩra wayo ĩkoragwo ĩgũ protect spams icio na spams icio no cikare hau muoyo nacio ihinda iraihu mũno Mm. Ah, nĩguo nguga rĩu ah, nĩ harĩ mĩkiũ ĩkuaga spams

Na tũhote kũrora specific cause ya infertility kana the cause of uh, uh, kũremwo gũ- gũciarithia na thutha wa ũcio otawe ahote kũrigitwo he na haha he he ũyũ nĩ mũtumia aroreria arauga mũthuri wakwa nĩ wa mĩaka mĩ- mĩ- mĩrongo ĩtatũ na ĩrĩ na nĩ akoragwo na mũrimũ wa high blood pressure na agakiuga kĩga kĩtiũkagĩra ona hanini akiuga rĩu rĩ niĩ ona ndĩra- nĩnogete gũikara gũkũ tondũ na ndakora andũ andũ nĩ ahingĩre nyũmba koguo ciana ciathiĩ gũthaka nja rĩ kana ũngĩitĩra mũca- mũ- ciana mũcere hau nja ciũnganagie rĩ Eh, ningĩ mũtugo gũkũ nyũmba na ũyũ ningĩ tũtikĩrĩ hamwe rĩ mathĩna ma ũyũ nake angĩtũithika atĩa Ah, nĩ ngoretwo ngĩthomithia haha again ũhoro wĩgiĩ HBP, Mhm. blood pressure, Mhm. na ona cukari. Mhm. Ah, na nĩ ndaugire mathĩna marĩa maumanaga na high blood pressure.

Angĩkorwo ndĩra coordinate thakame, spongy tissues, kana iria ndetire erectile tissues, nĩ kuga gũtirĩ thaka- tha- eh, for now, nĩ kuga mĩkiha ĩyo nĩ mĩgũthe biũ ĩkanyitana, na itira coordinate thakame ona hanini, kuga the spongy tissues hatirĩ thakame ira receive ona hanini. Angĩkorwo Nĩ. nĩ ira receive thakame nini, no akorwo hihi ena weak erection. but uh, angĩkorwo ndara receive thakame ona hanini ĩĩ nĩ kuga rĩu Mhm. uh, uh, ena thĩna wa erectile dysfunction Mhm. kĩga gĩake gĩtingĩhota kũ respond Mhm. ona hanini Mm. Ah, na nĩ wega Mm. ah, onake no atũcerere Mhm. gũkĩarorwo Mhm. angĩkorwo ah, blood pressure yake ĩenda management Mhm.

Ah, akanjĩra nĩ arahotire kũnyita nda Mm. Ah, ũngĩ akanjĩra nĩ aragĩ- nĩ araheirwo mwana rĩngĩ na mũno na ngauga nĩ wega Mm. Mm. ona wandirikania rĩrĩ hau kwanja tondũ nĩ arĩa ũngĩ ũkĩte na thĩna naye ukawezana na ndikũ ciraigua ũkĩũrio konku ndawezana na rĩu rĩ eh, he mũndũ ũroria atĩrĩrĩ haha we rĩ mm, kana rĩu mbaruga ndĩraigua okorwo

ta rĩu ũguo arakiuga ũhoro wa size Mm. ti kama nĩ ndogo cikunje Mm. Ah, ngwĩciria nĩ mũirĩtu ũrarĩ- ũrakĩrespond no nĩ mareta femi one Mm. Ah, it's the reality Mhm. Ah, nĩ ngoretwo ngĩthomithia haha na ngiuga ah, any penis when erect Mhm. ĩkorwo ĩ less than 7 centimeters kana 3 inch Mhm. ĩyo tũmĩclassify ta micro penis Mhm. na ngiuga

Gel cio itikoragwo na any side effects. Mm. Uh, ikoragwo ci non-steroidal. Nĩ kũrĩ ndawa iria ikoragwo ci steroidal. Mm. Especially icio wonaga atumia kana airĩtu makĩhũthĩra mũno. Mũndũ akĩenda rĩngĩ kũgĩa okorwo nĩ ta hips kana mm. Mm. Uh, cio- irio cia mwana ciongerereke Aha. Mhm. ndawa icio mahũthagĩra nĩ steroidal nĩ steroids na nĩ ikoragwo na side effects Ah, ngwĩciria ndiũĩ kana nĩ haha kana nĩ handũ hangĩ ndathomithagia ngiuga ndawa iria nĩ ihotaga quarter na process ĩrĩa tũmĩtaga the normal cell division process ũgakora atĩ the cells rĩu nĩ ira multiply makĩria gũkĩra kĩ gũkĩra ũrĩa irakua the rate of cell division nĩyo mitosis ũgakora nĩ ĩrakorwo ĩ high gũkĩra apoptosis na yakinyĩra hau ah, ndawa icio rĩu irehaga kĩndũ twĩtaga cancer Ah, ici ndĩrauga ah, share rogation ici nĩ non steroidal ici nĩ ndawa ah, nĩ gels but natural gels Ah, ndawa ciĩkĩirwo ũthuthuria wa kũigana Mm. na ti atĩ nĩ ndawa ithuĩ tũthondekaga they are made from pharmaceutical companies ah, na nĩ companies ah, that are authorized na itirĩ any side effect Mm. thengi mũno ndagĩtarĩ ngĩhoka mũthikĩrĩria ũcio ũkorwo ũkoretwo akĩrĩkĩrio ya kĩu nĩ akorwo agĩteithĩka tondũ angĩkorwo ningĩ eh, hĩndĩ ĩno twĩ mũciĩ ningĩ nĩ mũ- kĩndũ kĩrĩa kĩratũma ngũĩ ciũke nä å kä na kä honia rä ndä tä bata agä å ke kå rä we he må tumä å roria atä rä haha ndagĩtarĩ wĩ mwega niĩ ndehingũri- nda- ndakorirwo eh, ngĩgĩa mwana eh, December last year na kuma hĩndĩ ĩyo rĩ ngoragwo ngĩona kahinda ka mweri after o wiki kana o thutha wa kiumia kĩmwe ngakorwo nĩ nĩ ndĩragĩa na kahinda ka mweri ona atĩ rĩmwe nyonaga after ndukũ inya kana ngoragwo ngĩgĩa kahinda gaka after ndukũ inya akoria

gĩko kĩu no kiume Mm. na gĩtibatiĩ gũkĩria wiki igĩrĩ Mhm. Ah, however Mhm. ah, angĩkorwo after two weeks nĩ arona gĩko kĩu no kĩrauma Mm. nĩ kuonania na thĩna Mhm. na nĩ abatiĩ gũcokia gũcoka thibitarĩ immediately Mhm. after the two weeks Mhm. Ah, all the same Mm. mũtumia rĩrĩa ahota kũgĩa mwana Mhm. Nĩ harĩ homoni ĩmwe ĩraicagia mũno tũmĩtaga prolactin. Mm. Prolactin ya- ĩraicaga nĩ ũndũ wa gũsecrete iria rĩa mwana. Ah, prolactin ya rise, the other hormones nacio nĩ icokaga thĩ na nĩ icangagĩrĩria kĩrĩa twĩtaga menstrual disorders. Mm. Menstrual disorders no akorwo ah, mũtumia ũcio period ciake no ciage no ciũre biũ nĩyo twĩtaga ah, amenoria Mhm. na period ciake nacio no cituĩke ci hakuhĩ o mũthenya o mũthenya kana nĩ iroka rĩngĩ after eh, thikũ ithatũ ta rĩu ũguo aretherera Ĩĩ. nĩo tũmĩtaga menoranjia Mhm. Ah, ũguo nĩ wega ah, no oke Mhm. no arorwo okorwo nĩ ta hormonal profile twĩke Mhm. after hormonal profile Mhm. tumenye thĩna wake specifically nĩkĩ tuone indo ta estrogen ũrĩa ihana Ĩĩ. and after that nĩ kũhota kũrigitwo

Ah, hemorrhoids rĩ Mm. no ciumanaga na na kũruta wĩra mũritũ Mhm. gwĩkihĩra Mm. rĩrĩa mũndũ arekihĩra Mm. ah, tuge rĩngĩ nĩ indo nditũ ũroya Mm. ũgĩkihĩra Mhm. ah, ah, nĩ ahotaga gũthũkia tissues Mhm. cia njĩra ĩyo ya kĩoro Mm. na mũndũ ũcio no aigue ta he nyamũ cirarĩarĩa kũu thĩinĩ mũndũ ũcio no aigue ta hena nyamũ cira- cirathiĩ kũu thĩinĩ Mm. ah, no nĩ mathĩna marigitagwo mm. ũguo arauga nĩ ma mm. ah, nĩ ngoretwo ngĩona hena relationship ya hemorrhoids mm -hmm. na general libido kana under performance wakora mũndũ ũmwe ũrĩa rĩ mm -hmm. nĩ tondũ wa gũkorwo na humiliation mm -hmm. tondũ rĩngĩ gũikara thĩ nĩ thĩna mm -hmm. Ah, rĩngĩ kĩoro mm -hmm. kĩoro eh, kũhold kĩoro nĩ thĩna mm -hmm. akorwo na humiliation nginya mbere ya mũtumia wake mm -hmm. ũndũ ũcio no mũgie nginya psychologically mm -hmm. na mathĩna maya ma ah, performance na kĩ makamũnyita Mhm. no nĩ mathĩna mwa marigitagwo Mhm. nake no atũcerere arabu na nĩ akũhota kũrorwo na arigitwo ũrĩa gũbatiĩ rĩngĩ mũno ndagĩtarĩ reke twambe twĩkirie Okay. nĩtũgũcokereria mwĩrori reke twambe twĩkirie o ndagĩka ĩmwe tũgĩcokereria eh, tũ- tũkorwo tũgĩũka ikereka rĩa mũico na twĩna ndagĩtarĩ francis kagwe kuma Cor- alpha health reke twambe twĩkirie tũgũcokereria Gĩkũyũ TV, mũrũri wa Mũgĩkũyũ.